Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vu Kaméidi, Luxembourg's Finest, Ultimate Finest Metal Podcast mam Pit a mam Gilles. Gudde Moien. An? Ma jo sécher, alles ok. Dat freet mech, dat freet mech ze héieren. Mech freet et och ze héieren, dass et der gutt geet an dass mer erëm fläisseg ënnerwee sinn mat ganz vill Nouten. Ech hunn hei ganz vill niddergeschriwwen, oder fir méi de Printer huet et fir mech geschriwwen. Steet guer näischt drop, dat ass nëmme gekritzelt. Dat ass nëmme wäiss Blieder. Dat sinn nëmme Penissen drop gemoolt. Absolut. an déi ech wollt Dir lo weisen, mee vu que dass mer keen kee Video maachen, ass dat och egal. Mee jo, mir schwäife schonn dohin, dat ass näischt Neits hei, dat ass ok. Mir si erëm zréck mat enger Genre-Episod, Pit. Wat maache mer dës Kéier? Genau, dës Kéier hu mer eis de Folk Metal. ënnert d'Lupp geholl. Humpa Humpa!
Genau dat.
Dat heescht, mir schwätze vu Musek, wou s de eng Bühn hues, wou néng Leit drop stinn. Mindestens, jo.
An dovunner sinn och vill Instrumenter, déi traditionell net am Metal benotzt ginn, mee éischter fir Folk-Musek, wéi ënnert anerem den Dudelsak,

Gouf et scho Bands virdrun, wou mer elo net hei wäerten ze vill an Detail goen, wou esouguer eppes wéi Folk Rock oder inspired vu Folk Stories gemeet hunn, wéi zum Beispill Ritchie Blackmore, just fir een ze nennen. Ja, ja, an, ja.
Ähm, wa mer awer da lo bei wierklech bei ähm, déi éischt soi-disant Folk Metal Bands ginn, da muss mer zwou erwähnen, wou ech selwer.

muss ech scho soen ne also die deng deng hemesch spruch do äh, do ranzebringen an eventuell dann noch mat äh, ja soen oder legenden ze verbannen lyrisch gesinn an dann entsteht da mal gerne so wie folk mette
ja ja also dat mat der traditionen von ihrem land man verbannen dann äh, das die die as sech cool Dass ass elo net onbedéngt mäi Liblingsmetal-Genre, mee ech fannen d'Iddi un sech cool an heiansdo sou als Hannergrondmusek fannen ech et scho cool. Awer sou fir sou intensiv ze lauschteren ass et net grad menges, muss ech soen.
Jo, dat ass och iergendwou net ëmmer eng einfach Kost. Ech menge mir hunn hautzudaags wierklech eng Jett un Folk-Metal-Bands, deelweis och Folk-Metal oder Bands wou en anere Genre man, mee wou dat mat Folk-Elementer mëschen, an dovu sinn och scho ganz vill Bands, wou mer hei am Podcast schonn opgezielt hunn. Ech soe just e puer, ech menge Wolves in the Throne Room huet zum Deel och esou Elementer dran, an aus dem Black Metal. Mir hunn Sudakra aus der Melodic Death Metal Zeen, wou och mam Duddelsak present sinn, mir hunn Elluweti natierlech, gell. Ja, so Sachen ja. wie dat. Dee fand ech da cool. Eloeti, déi lauschteren ech da wëg gär, muss ech soen. Déi sinn déi si richtig cool, ja dat stëmmt. Ähm, Wa man dolo so soll ich mal die echt Folk Metal Bands wo man grad genannt hunn Skycloud bei Crutch an war wirklich lang bis Einzelzelgänger. Äh, wollt keen wirklich de Folk eben och aus Respekt virun der Tradition mat deppe so hardes wie Metall mëschen. An dat ass wierklech esou réischt, jo kann ee scho bal soen, esou Enn, Enn den Nonzeger ass dat esou Bumm, esou wierklech esou explodéiert, gell. Mat esou, keng Ahnung, esou Bands wéi, wat hate mer do, wéi heeschen se, Amorphis huet um Ufank esou Saache gemeet, mir hunn an Däitschland In Extremo gehat, Subway to Sally, esou Saache wéi dat. Genau, jo. Déi sinn och ganz wichteg ze nennen. Déi sinn och mëttlerweil, déi hu e grouse Status, déi si jo schonn Sin mer net méi ganz secher, mee wann net eng vun den zwou Bands beim Eurovision Song Contest gewiecht. Ech mengen et war Inextremo.
Dat ka sinn, jo. Jo, dat weess ech och net méi genau, mee ech mengen déi waren awer zimlech. No mat dobei ja ech ech wees ni op se gewonnen hun oder net derfir just wierklech nemmen Hm hm bon also mee bon soit dat ass dat ass lo just esou fir fir mir kënne soen dass Enn den nonzeger ass dat rem méi an d'Rulle komm an do sinn an jo och e ganze Koup Bands opgetaucht déi lo nach ëmmer ginn a wou mir net zum Deel och lauschteren ech nennen do och just e puer Fintroll, Ensifer, Korpiklani. Turisas Munzor. Turisas, ja. An äh, ja, wat, äh, wo geet et, äh, wo geet et an denen, äh, an denen textlichen, an die textliche Welte vun denen Bands hin? Ich mein, dat hu mer och schon gesot, et geet ganz oft an Mythologie, ganz oft an de Paganism, wo natürlich awer rëm eng Spart fir sech ass. Ganz viel och Viking-Sachen dran, wo awer dann och rëm eng Spart fir sech ass. Wir können soen, dass de Folk Metal huet so drei Subgenres. Plus, minus. Ja.
Ja, fir lo ech wëllen so genau ass et net well näicht wat mir man ass genau ist alles relativ so wie Zäit mir hunn äh, den Celtic Metal dat gëtt mechtens als Begriff geholl sobal all kelteg Instrumenter da sinn oder all ja. kelteg gesonge gëtt voilà. ziemlich einfach sech an dann hummer den Medieval Metal dann si wir dabei Subway to Sally in extremo

oder Kephonic ja. machen zwar extrem metal me das net manner an der Folmetal spacht NRW weil se och natürlich hier traditionell Instrumente man bringen
ja. ja. Am Loch méi bei dem orientalesche Sinn, dat zum Kurzen eng Video geschriwe gehabt, Di war offen Land mhm. die israelisch Band. An äh, die sind och schon ziemlich lang dobäi, Di noch ja. seit den Ufang 90 gin déi schon äh, ja. kannst am Fong och mat zu den echten Folk mat de Band Stielen esou gesinn. Dat ass wouer, just déi hunn bis déi hei ukomm waren, dat war a bis ja. jiddereen all verstan huet an akzeptéiert huet, vu wou se kommen. Leider ass dat héich rëm den übleche Problem do hannen.
Ja, ja, ja. Gären okay.
wäch gekuckt gëtt an dann geet Talent, ech wëll net so verluer, mee Talent brauch da seg Zäit bis et entdeckt gëtt. Also si sinn eng vun a mengen an eng vu denen äh, vläit folkechste Bands, wou ech bis lo héieren hunn am Sënn vun äh,

A wou s du sees, dat do ass meng go-to Folk-Metal-Band, wann ech dono glëschteren.
Jo, also wann, dann ass et schonn Eluveitie. Déi stinn definitiv bei mir op Plaz eent. An der Zäit hat ech da e bëssen Finntroll an Torisaz gelauschtert gehat, haut och net méi esou vill. Eng bëss méi jonk Band, déi elo eréischt säit 10 Joer ongeféier dobäi ass, aus der Ukrain.

So als klenge Geheimtipp. Mä déi, déi has du mir nämlech empfohlen, ech hunn déi guer net kannt an ech hunn dat och erfrëschend aneschters fonnt, well ech kenne lo, wann ech wierklech elo meng Ufanksstadien kucken, wou ech an de Folk-Metal Saache siche war oder aus Zoufall drop gefall sinn, dat war zum Deel och ganz luuschgel. Also do sinn, do ass dat doten modern.
Ja, only, ja, ja, ja, ja das modern äh, das definitiv von, modern ja irgendwie von den Traditionen fort zu gehen da muss ich schon hören ähm, ah, noch äh, kurz danke äh, ja, Dingens, ähm, Dana Murphy von ex Eluvati yes. äh, ein, ein Band nach äh, Seller Darling äh, das vielleicht nicht Folk, Folk, awer et ass och, hatt spillt jo och den Hurdy-Gurdy, also d'Dréiorgel, ne? An, Schonn, et war da, ähm, also ech géing si zwar awer schonn. Ja, jo, et ass, et ass Folk-Metal mat e bësse Prog-Metal gemëscht sou an äh, fannen ech och richteg cool. Ech hunn hatt, ech hunn seng, seng Gesangsstëmm immens, immens gär. An dofir och nach sou eng Band, déi ech definitiv ka recommandéieren. So,
jo, also dat do sinn der elo just zwou vu ganz villen Sätz. Natierlech, jo, natierlech. Ech mengen, mir hunn eng ganz, eng wou vläit souguer mat eng vun deene wichtegsten ass, fir drop opmierksam ze maachen, datt och spéiderhin e bësse méi den extreme Metal, heescht och de Black Metal an den Death Metal, an esou eng Richtung gaange sinn. Dat war Primordial, well déi 93, mengen ech, ugefaangen hunn an déi dann och Do ganz vill, awer och natierlech erëm e bësse méi Viking-orientéiert, ob et elo am Opteschen ass oder am Lyreschen. Mee mir wëllen hei elo net onbedéngt de Viking Metal, well deen mëttlerweil scho esou grouss ass, well an esou verbreet ass mat enger Fantastillioun u Bands, wëlle mer dat definitiv separat maachen. Do wäerte mer dann och bei all déi Gréisste kommen. Ech perséinlech, wann ech elo kucken. Mat wat fir enger Band hunn ech ugefaangen? Ech mengen, ech mengen déi gëtt et mol net méi. Dat ass meng, meng, meng, ech wëll net soe Go-To, mä ech kann déi haut nach lauschteren, och wann et lusch ass. An dat ass eng Band, déi heescht Otik. Okay, ja, ja, dann. OTYG.
Et gouf, meng ech, ni en Album. Et gouf just e Live, Sérieux? e Live-Album an dee war mega schlecht opgeholl, wou dann de Mister V, Mister Wintersorg, Net Mister Vagina, ne? Mister Wintersorg vun Ex-Borkener Gare an deen och bei Wintersorg nach ëmmer täteg ass. Dat war sou seng éischt Begéignung mat mat der Metal-Musek. An deen Album, keng Ahnung, deen huet mech schonn e bësse markéiert, well et zwar net ganz vill traditionell Elementer dran, se hunn haaptsächlech Schwedesch gesong,

Folk Metal Band wou ech intensiv gelauschtert hunn. Ja déi sinn och déi sinn och cool muss ech soen ja. Deemools waren se besser wéi de Jari nach do war, mee ok dat ass Dat ass eng aner Geschicht dann. Ass, äh, ja den Album Iron deen ass deen ass mega gäil. Och ganz vill akustesch Elementer. Ech mengen wann s deen Album lauschters oder sou wéi vill Alben, du fills dech iergendwéi direkt esou blupp versat an an e finnesche Bësch mat Feierkréckelen hannendrun, dat ass äiskal. Dat ass atmosphäresch op alle Fall, ja. Dat ass atmosphäresch, ja. Muss awer net onbedéngt och sinn. Also et kann och ganz to the point sinn an dass just lyresch ugepasst un d'Thematik, mee do ass och erëm natierlech vun alles dobäi. Wat hu mer nach? Folk Metal, näischt méi, mir kënnen ophalen. Komm mir ginn hei. Ja, ech hat och gesinn, ech fannen, stëmmt zwar vläicht net onbedéngt domadder an, mee oft ginn Wintersun och mat Folk Metal a Verbindung gesat. Ech wees net op wéngst dem Jari war, well hie bei Ensiferio méi ebe war, mee äh, ja zu engem gewëssenen Punkt kann ech et verstoen, ne? Wanns du si awer lauschters, well richteg Melodic Death sinn se och net, ne?
Schwéier ze soen, ech mengen ech hu schonn, also. Säit deem ech Winterson verfolgen hunn ech schon ganz vill komesch a skurril Genren gelies wou si anscheinend maachen dark, cold, extreme, icy, metal a sou was ja Quatsch gell gëtt einfach kann se rëmmer a Genren erfannen gell voilà eben also mee ech ginn der Recht also ech sinn do och net ganz mat averstan also Folk ass et mengen ech et wär éischter Prog wéi et Folk wär. Ja, dann nach vielleicht echt dann méi, méi Richtung Pagan. Ja, das, das, ja, das, schwer das, ja, das ist schwer zu sagen, weil die Genres gehen ja auch alle ein bisschen Hand an Hand miteinander. Ne? Ich meine, ja, das ist auch viel am Folk Metal Folmecke Bands wou éischter méi straighte Black maachen oder straighte Melody Death maachen, wéi datt se elo och déi al Instrumenter benotzen. An trotzdeem gi se zum Folk Metal mat dobäi gezielt. Jo, jo, jo, dat ass, dat ass wuel wouer. Dat ass absolut wouer. Ech mengen, wat, wat deen, eppes wat dee Genre, mengen ech, och mëttlerweil definéiert, virun allem bei Live-Optrëtter, gell, an dat hunn ech bei, bei Corpiclani gesinn, Korpiklaani ass eng finnesch Band, wou genau sou wéi Fintroll nach e Subgenre vum Subgenre esou mat dra mécht. An dat nennt sech effektiv Huumpa Metal. Dat ass awer soss u säich, u sech näischt ewéi Folk Metal. Dat ass Saufmusek, gell? Dat ass wierklech esou wéi, wéi, wéi, jo, wéi Këller a Lafmusek sou. Mir zaufen a Party maachen, dat ass dat. An dat ass, mengen ech, och mëttlerweil schonn de Cliché, wou de Folk Metal huet. Dat sinn yeah. déi Bands mat Tourisas och déi. Entweder du gees du reiz an Schlacht mat dem Schwär, du muss voller Blut man der gefällde dann oder, oder du gees dech äh, op se Konzer besaufen, wat dat mammer sowieso méi. Äh, da se dat schon de Klischee muss ich schon vun vun zumols dee Bands muss op jeden Fall so. Ne? Ja, da gesehen, dass du mal so von, ob, ob groß Festival geht wie Wacken, Wacken zum Beispiel, wo, wo oft vill esou Folk Metal Bands spillen an do trëfft de Klischee nach méi op en een. Ja ja rezent rezent ass och hat ech nach en Artikel gesinn iwwer ech weess dass déi och meng ech nächst Joer op Lëtzebuerg kommen. Ech meng dat ass d'Firband vun Sabaton wäert dat sinn. Sabaton kënnt nächst Joer okay. äh, an, an, an Trockhal, wann dat dann nach ëmmer so ass. Äh, dat ass The Who.

Jo, nach eppes aneschters wat se do mat erabréngen, dat fannen ech dann och erfrëschend nei an aneschters, se den Mongolian Throat Singing bréngen se och mat eran. Genau, genau.
Jo, dat fannen ech immens cool. Dat, äh, dat ass fir mech en wierklech en Trademark, wann s de eppes aus dengem Land wierklech matbréngs. Okay, dat ass natierlech an Europa gesinn e bësse méi schwéier, well äh, ech wëll net soen de ganzen europäesche Kontinent, mee awer Zentraleuropa, genau esou wéi südeuropäesch Länner hunn e bëssen dee selwechten

Dass mir kënnen zwar net vu Youtumb gebannt ginn, well Youtube versteet eis nach net. Lëtzebuerg ass nach net esou esou gutt vertrueden. Ja, ja. Mee wie Souwisou, weess. den Channel ass esou kleng, kee Schwäin interesséiert en. Jo, et hat och eng Kéier ee kommentéiert, jo, dir kënnt jo soe wat der wëllt hei. Jo, genau.
Genau dat wat mer maachen am Fong, gell. Mä eng aner Band, wou ech och gären erwäne wëll, och erëm aus deem asiatesche Raum, oder esouguer e puer, net nëmmen een, mengen mir hunn Orphaned Land ass wichteg fir Israel a fir den Noen Osten. The Who ass wierklech elo schonn bal en Newcomer an deem Genre an déi starte wierklech duerch. Mir hunn Bloodywood aus, aus Indien. Indien, jo.
Indien ass och, och elo kee Land, wou de Metal ganz grouss vertrueden ass. An ech mengen natierlech do sinn nach eng fantastisch un aner traditionell Instrumenter, déi do mat erafléissen. Gëtt alles esou eng eng eng eegestänneg Mëschung an en wierklech en en en entscheedende Sound fir deen Eck. Dat ass keng Ahnung, ech fannen, ech apprecié, ech appréciéieren se eppes extrem. Da mir hunn nach Myrath aus Tunesien, soll och kee Land wou ech Metal géing siche goen, ne, wësst Der. Na so. Oh wichtiger wou mer och nach vergiess hunn, sorry mir zielen elo hei am Fong soss näischt op wéi Bands, dat ass Tyr gell? Tyr, déi fannen ech och cool. Dat ass, dat ass nice Stuff gell, dat ass eescht mat Prog e bësse gemëscht he, kann ee scho soen. Jo also mir hunn hei vill Bands wou mer elo nach vill kënnen opzielen, mee fir esou Saachen ze vermeiden hu mer, wéi dat Pflichtprogramm hei ass ne, Eppes gemeet, wat mer ëmmer maachen. A wat kann dat wëll sinn? Wees du et net? Mm. Dach, du wees et, du wees et. Mir maache fir all Schissi ma mer eng. An och fir dës hu mer eng gemeet. Eng Spotify-Lëscht. Eng Spotify-Lëscht.
ja, an, an do gëtt et och ganz vill halt rëm gut gemëscht. Ähm, an äh, ich menge, do sinn ganz vill Schmacksaachen dobäi. Di eng méi atmosphäresch, déi aner manner, déi aner méi straight to the point. Also, Do gëtt et gëtt et definitiv genuch genuch ze lauschteren. Ähm, wann ee lo sou am lëtzebuergesche Raum kuckt, hunn ech net ganz vill fonnt. Ja, ja, ja. Dat ass mengen ech e klore Message dobaussen, sou voilà, et gëtt Zäit, Jonge maacht eppes, well hei leeft näischt, hm, punkto Folk. Ja, ja. Naja, wierklech, dat, bon, dat ass och e. klengt Land gell du kannst also net das och das auch net gell dat nach dabei das auch net dann nips war du menger Meinung no groß beléift das he Lützeburg kann mich aber auch irren me kann lo net soviel groß Folkmetal Fans das woer dat sinn Et sinn och selten Folk Metal Bands hei zu Land, och international. Ja. Ech mengen natierlech kucks du do ëmmer bëssen ok wou ginn ech hin, wat ass do d'Demande, wéivill Klicks hunn ech aus deem Land an ech ka ech mengen ech ginn der dozou Recht, datt hei ass net esou eng grouss Demande dobäi fir fir esou eppes gell. Ech hat Déngens virun wat war dat elo 3, 4 Joer gesinn.

ja, seng Plaz ja. hunn, gell? Mir hat jo och do mat Viking Metal bësse gemëscht gehat an äh, mhm. äh, puer Saachen déi mer dann lo musse raushuelen se ze sinn. Soi disant, soi disant. Wach mengen dat meescht wat hei steet hummer scho bal opgezielt ha. Den sech schon ze kucke gell. Wa mer lech kënnen ophalen, gëtt net vill iwwer de Folkmetal ze soen he. Ja, ja dat dat en niche Genre. Ech meng du lauschters en a bëssen méi wéi ech. Äh, jo schon klengen äh, klenge Febel dofir ich wees ich kann ja. net so viel war also also wenn den Instrumenter also wenn dem äh, dem dem background oder wenn der Atmosphär nee, tut, tut einfach tut etwas, ja. tut Und, ähm, mir hun all drin hun apps vergis dat das dat das vielleicht och wichtig och wann net Ass et Folk Metal? Ass et erëm säin eegestännege Genre, well et esou vill mëttlerweil aus deem Eck gëtt? Mir haten Ufank den 2000er mat der New New Metal Zeen koumen och Bands wéi Soulfly an Il Niño, wou gären als Tribal Metal bezeechent gi sinn. Ja. Wou, wou och dann natierlech erëm hir national Instrumenter do mat erabuert hunn. An do géing ech awer scho soen, datt esou eppes wéi dat oder wéi ja, a Sepultura lo vläit net, awer Soulfly definitiv huet sou Amazonian Tribe-méissege Sound, gell? Ja, ja, ja. Dat wär och lo eppes, wat, wat ech lo carrément géing recommandéieren. Ech hu mer guer net dru geduet. Well et e bësse vun deem klassesche Melodic Death oder Black e bësse ewech geet, gell? Dat ass éischter esou méi latino-orientéiert. Ja, ja, ja. Bei Sepultura kanns de och huelen, ne? Op dem Bloody Woods Album haten si och ganz vill südamerikanesch Elementer dra bruecht gehat, ne?
Ja, dat ass wuel wouer. Mee et ass awer och elo keng Band, wou ech géif soen, Sepultura ass eng Folk-Metal-Band, gell? Dat kann, dat, dat géif kee Mënsch, kee Mënsch der ofkafen, ne? Nee, nee, also et gëtt ëmmer, ech mengen, dat hu mer och schonn hei gesot, Bands, wou, wou sech an e Genre drënner setzen. Da gëtt ëmmer en Haaptgenre an dann hues de ënnen drënner nach alles dat, wat esou iergendwéi domat erafléisst vun Influenzen an do. Ech soe lo net, datt dat elo onbedéngt muss bei hinne stoen, mee ech fannen dat awer net falsch. Dat schëmmt jo. An gëtt et zum Beispill lo déi Saache wous du lo lauscht gelauschtert hues oder fläit demnächst wärs lauschtere fläicht bass de lo bësse méi motivéiert fläit och net ech ech hunn de moment guer keen ower fir Folk Metal soen ech ganz éierlech
de moment ass et éischter wat ech begoen wat de Moment leeft de Moment leeft mengen ech Äh, wat leeft de Moment? Jo, ganz vill Prog leeft de Moment. Äh, et ass och kal dobausse, Folk Metal ass éischer esou Fréijoer, Fréijoersmusek. Jo, jo dach, dat kann een, dach, dat kann een vläicht effektiv soen. Summer, Fréijoer passt dat éischter. Dat ass jo, dat ass och ganz oft da sou erfréilech Téin do bei deenen Instrumenter erauskommen. Genau, Dat, ech genau.
verbannen dat ëmmer gär mat Fréijoer iergendwéi. Ginn ech der Recht, jo. Mee gëtt et iergendwelch Instrumenter, elo wou mer souwisou vun Instrumenter schwätzen, wou s du elo sees, dat ass dat Instrument, dat wëll ech héieren, wann s de géings elo eppes sichen? Sou, wat muss, wat muss e Folk-Metal-Album hunn, fir dem Pit ze pleasen?
Ech fannen d'Réiorgel en zimmlech coolen Instrument, muss ech soen. D'Réiorgel an Duddelsaack, dat si wierklech zwou Instrumenter, déi ech mega cool fannen.

Virstellen. Ech muss mol an menger Lëscht hei kucken, wat ech nach sou alles do dran hunn. Mee et ass souer, dass dass dass dass kee Genre, wou elo nonstop leeft an deem deem deementspriechend wéineg hunn ech och Saachen hei dran, gell? Bon, dat ass net schlëmm. Ech mengen, et muss jo och net alles zertrëppelen, bis bis dat Dach. näischt méi do ass.
Dach, mir mussen alles vreckt man an a futti man an widderhuelen. Nee, dat war kloer, dass dat hei dat hei ass u sech. An generell déi Genre Episoden si jo ëmmer just e mini Abléck wat passéit. Mir wëllen d'Leit hei lo net sacke mat mat mir maachen et sou scho genuch a mengem Spaut verschléckt. Ass och schéin. Mir wëllen d'Leit net hei mat op d'Folter spanen a soen esou, jo déi Instrumenter mussen dra sinn. Souwisou wann ee keen Ouer fir Folk Metal huet, Dann huet dee keen Ouer dofir, dat ass ganz einfach. Ech mengen et geet jo haaptsächlech dorëms fir Opmierksamkeet ze bréngen, datt et iwwerhaapt esou eppes gëtt an datt et leider nach datt et keng lëtzebuergesch Bands méi gëtt, zumindest keng wou aktiv sinn, déi déi esou eppes maachen. Dofir wann dobausse Leit si wou gären Hurdy Gurdy spillen. Éischtens emol, ech wär déck interesséiert eng Kéier kucken ze kommen an mol eng Kéier selwer ze probéieren wéi dat Déngens iwwerhaapt funktionéiert, well dat schéngt ja. mega méi komplex wéi ee mengt. Ja, ja, ja, ja, dat ass wéi wann s de de Bauch reifs an du schléis op de Kapp sou an da muss de wéi wiesselen. Sou fillt et sech un wann ech nokucken. Ja, ja, ja, dat stëmmt, dat stëmmt. An ja. dat, dat, dat kann net einfach sinn. Dat ass all Instrument.
Wat och nach cool ass, dat ass den, den Akkordeon. Fand ich och ziemlich cool. Okay, ja, wo, wo, wo schon zwar nach kein Akkordeon gesehen.
Dach gëtt et awer. Ich fällt mir fällt ja net an bei ich kann net direkt eng Band hun awer dat gëtt bestimmt der Folk metal. Dach ech wees wee mir das ge Folk metal. Dat das weird metal. Igor.
Igor, Jo, effektiv, Igor, et een Akkordeon, jo. Mee en Akkordeon, dat ass jo u sech, ech soen dat elo mol hei, ech hoffen, ech sinn net falsch, dat ass e franséischt Instrument, oder? Ech mengen. Ech si mer och net honnertprozentlech sécher, awer ech géif éischter mat Frankräich a Verbindung setze wéi mat soss iergendengem anere Land. Den Akkordeon gehéiert op d'Place du Montmartre. An e Café. Ja. Oder ja, ja. e Berre. Berre muss en nun hunn. Hien an eng Baguette iessen. Sou klischeehaft, sou ja. schlimm klischeehaft. An äh, Bonjour, bonjour, cher ami. Also, äh, ja, ich, da kennt Dir schon bald Igor ënnert oh, Igor mat 1000 R. Äh, Spalen hat Folkmetal setzt. Wann du Igor. Instrumenter kucks. Igor, kanns de enner all Genre setzen. Dass Metal, Punkt. Dass dass weird, dass fir all weird, awer dass och mega gäil. Ech liben Igor.
Igor ass schéin. Absolut. Ja, ech ech
ech mengen dat war et och schonn, well wéi gesot mir wëllen de Genre net dout dout trëppelen. De Folk Metal gehéiert ënner sou munch Saache wéi Death Metal, Black Metal, Heavy Metal och an. Dofir, dat ass wierklech e Subgenre vum, vun engem Main-Genre, definitiv. An ech mengen, d'Viking-Saachen an d'Pagan, äh, Folge, wou mer nach eventuell wäerte maachen, wäerten plus minus genau sou, sou schnell duerch sinn. Ähm, wann s du elo näischt méi ze soen hues, dann, äh, sinn ech elo up. Ok
a wuch ech wënschen iech op jiddefalls en häerzlechen a waarmen an net ze kalen Owend. Merci fir d'Nolauschteren an ech wënschen iech op alle Fall e kalen Owend. Kal ass schéin. Keng Heizung, näischt, äiskal, gutt gefruer, esou wéi dat soll sinn.
An domat ging ech soen, loosse mir iech dann erëm dobäi. Mär ginn elo eisen Tätegkeeten no an ginn, jo, well ech weess emol net wat mer elo maachen. Gi mer bossen, gi mer kachen, sou Usus Saachen esou. Schlofen.
Schlofen ass och gutt. Majo, dann ging ech soen, Merci dann. Jo, wéi gesot, dann Merci an héieren eis dann d'nächst Kéier erëm. Yes, allez.